Heddiw, dwi'n olrhain hanes y cysylltiad Cymreig ym maes recordio cerddoriaeth, ac mae'r daith yn gorfod dechrau'n Llundain. Achos mae yna gysylltiad Cymreig cry iawn yn bodoli efo un o'r labeli cerddoriaeth cynharaf yn y byd, gafodd ei sefydlu yma ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn 1897 mi gyrhaeddodd William Barry Owen y ddinas. Americanwr o dras Cymreig oedd o ac yn ddirprwy i Emile Berliner oedd newydd wneud ei ffortiwn yn yr Unol Daleithiau yn marchnata dyfais newydd a chyffroes, y gramoffon. A'r brîff roddodd Berliner i William Owen yn syml iawn oedd cael hyd i rywun fydda'n prynu'r rhyddfraint, sef y ffranchais Ewropeaidd ar y gramoffon. Ac er mwyn creu argraff ffafriol ar ei ddarpar fuddsoddwyr, dewisodd Owen leoli ei hun yn fan hyn, ardal y Strand, lle oedd rhai o westai mwyaf moethus Llundain ar y pryd. A'r gwesty ddewisodd o oedd y Cecil, gwesty oedd newydd agor ei ddrysau y flwyddyn cynt. Un dyn ddaeth draw i'r Cecil i drafod busnes oedd Trevor Lloyd Williams, yn wreiddiol o Feirionydd, a bellach yn gyfreithiwr llwyddiannus yn y ddinas. Roedd Trevor Lloyd Williams yn ddyn cefnog iawn erbyn hyn, ac roedd ganddo fo ffrindiau cefnog iawn hefyd. Achos pan ddoth o yma i'r Sesil, roedd o eisoes wedi ffurfio syndicet oedd yn barod i fuddsoddi 5,000 o ddoleri yn y fenter, ac oedd hynny'n lot fawr o bres adeg hynny. Mi gafodd cytundeb i lunio Un oedd yn rhoi hawl i Syndicate Trevor Williams gynhyrchu gramoffôns Berliner, ac hefyd i ddefnyddio'r dechnoleg arloesol allai gynhyrchu recordiau i'w chwarae arnyn nhw. A dyma ni, rhif 31 Maiden Lane. Pizzeria ydi o heddiw 'ma, ond nôl yn 1899 fan hyn oedd swyddfeydd cynta The Gramophone Company, Ac i lawr yn y selar y cafodd stiwdio recordio cynta' Prydain ei sefydlu. Elfennol iawn oedd y stiwdio a'r offer. I atal y corn enfawr ar y chwith rhag recordio unrhyw ddirgryniadau, cafodd y piano ei gosod ar ben stilts. Wel, 'na hi i'r stiwdio recordio, ac i lawr o fan hyn, dau ddrws i fyny'r stryd, roedd y green room answyddogol. Rules Restaurant, tŷ bita hyna Llundan. Tafarn oedd Rules bryd hynny, ac yn 1899 mi allwn ni fod yn reit sicr y bu cantores o Gymru yma yn mwynhau'r awyrgylch. Ei henw hi oedd Madge Brys, a ddoth hi yma ar gais ei chefndar, sef Trefor Lloyd Williams. Rwan, dydy'r cysylltiad teuluol rhwng Madge a Trefor heb gael ei sefydlu o'r blaen tan rwan, a does na rioed lun ohoni wedi cael ei ganfod o'r blaen tan rwan. A dyma o fan hyn. Madge Brys. Dethon ni o hyd i ddisgynnydd i Madge yn byw yn Morfa Bychan, coeliwch neu beidio. Ond be nath Madge brys? Wel, mae Madge yn ddynas bwysig ofnadwy yn hanes Cymru, achos Madge brys oedd y person cynta i gael ei recordio yn Gymraeg. Mae copïau o recordiadau Madge wedi goroesi, ac i gael gwrando arnyn nhw, mae gofyn i fi adael Llundain a theithio i safle archifdy sy'n mor gyfrinachol dwi'm hyd yn oed yn cael deutha chi lle mae o. Yn 19 dim wyth, cofiwch, dim archifdy oedd yma, ond ffatri, ffatri gynhyrchu recordiau. Bu'n gafodd ei sefydlu gan gwmni llwyddiannus Trevor Lloyd Williams. Cyn hynny, roedd rhaid danfon print o recordiadau Maiden Lane yr holl ffordd i ffatrïoedd yn yr Almaen i gael eu dyblygu a'u mas-gynhyrchu. Ond o hyn ymlaen, roedd posib cynhyrchu recordiau yn gyfan gwbl ym Mhrydain. Ac erbyn heddiw mae. Mae The Gramophone Company oedd yn fan hyn wedi datblygu i fod yn un o gwmnïau cyhoeddi mwya'r byd, EMI. Mae archifdy EMI yn cynnwys degau o filoedd o ddogfennau a recordiau prin. Ond dw i yma i weld tair record yn benodol, gafodd eu rhyddhau ar ôl i March recordio'r sesiwn 'na yn Maiden Lane. Ar hyd y nos, clychau Aberdyfi, a hen wlad fy nhadau. A dyma nhw, y recordiadau cynhara yn y Gymraeg, a dan ni wedi cael caniatâd arbennig gan EMI heddiw ma i chwarae nhw. Well fi fod yn ofalus de, cos dwi ddim yn meddwl bod yna lawer o hein ar ôl yn y byd, a dwi'm isio talu amdanyn nhw chwaith.

Er mai Llundain oedd man cychwyn y bererindod, mae'r trywydd rwan yn ein harwain i Gymru. Dyma Craig y Nos, y castell trawiadol ger Abertawe a brynwyd gan y gantores fyd-enwog Adelina Patti yn 1878. Mi wnaeth Patti lu o ychwanegiadau i'r adeilad gwreiddiol, gan gynnwys y theatr, sydd bellach yn un o'r theatrau hanesyddol preifat pwysicaf ym Mhrydain. Ac yma y byddai Patti yn cynnal cyngherddau arbennig i wahoddedigion pwysig. Mae hanes Adelina Patti yn gyfarwydd iawn i lawer, mae'n siŵr, Ond dwi yma i olrhain hanes un digwyddiad arbennig nôl ym mis Rhagfyr 1955. Erbyn hynny roedd Patti wedi rhoi'r gorau i berfformiadau cyhoeddus, ond, a hitha yn ei chwedegau, roedd y llais cyfoethog wedi gwneud hi'n enw mor fawr yn y byd opera'n dal ganddi. Felly, er mwyn sicrhau fod y llais yn cael ei gadw ar gof a chadw am byth, daeth tîm o beirianwyr The Gramophone Company i fyny yma efo llond trol o offer recordio. Dwi 'di dod yma i wrando ar y recordiad hwnnw yng nghwmni Hywel Wigley, peiriannydd a pherchennog stiwdio recordio a capella ger Caerdydd.

Mae 'na sain arbennig ar yr hen records 'ma does? Ond o cantorion y cyfnod i gyd yn amheus o'r dechnoleg yma doedd o o cos oedd hi m- ddim isio mynd i i Lundan i roid 'i llais ar record ne' rwbath. Ie mi gymerodd 'i wythnos a nath 'i gadw'r technegwyr sain 'di meddwi am wythnos o be' dwi'n deall. Ond wedyn ar ôl recordio fo ddaru hi ddatgan i'r byd bod 'i'n deall pam bod 'i'n gymaint o seren ar ôl clwad 'i hun yn ôl. O'dd o'n drobwynt yn, yn y diwydiant doedd? Oedd o'n cyfnod lle oedd y nydwydd 'na bron fel bys Da Vinci, t'mod, yn, yn dod â uh, gwyddoniaeth ag celf at ei gilydd, lle oedd ti'n gallu recordio fo. Ac yn ar ben, ar ben hynny, yn, yn, yn cynnal egos y, y cerddorion mowr yma, ac yn ddechrau ar y cyfnod 'na. Pa mor bell oedd y dechnoleg recordio wedi datblygu yn y cyfnod yma te? I ddechrau, ddaru, oedd, oedd, oedd, oedd y cyfnod lle oedd, oedd Edison yn dod fyny efo'r tiwb, yn doedd, oedd hwnnw'n troi, oedd, oedd hwnnw rhyw fath o diwb oedd yn mynd rownd, oedd hi'n nodwydd oedd o eto yn recordio lawr arno fo. Ond oedd, oedd Adelina Patti yn recordio'r beiriant tebyg i hwn. Hwn 'di'r stiwdio. Ie. Os ti siomedig sa ti'n cerdded fewn i stiwdio a gweld hwn. Wel dwi'm yn gwbod, ma'n edrych fatha magic i fi so. Ond ti'n canu i fewn i fama. Reit. A ma' hwn yn dirgrynu 'de. Hmm. A wedyn ma'r dirgryniada yn dod lawr y nodwydd 'ma ac yn gadal hafn. Ie. A ma'r gwybodaeth i gyd yn y hafn 'na. Reit. So mewn ffor hwnna t'od yy ti sôn am yr recordiada gwreiddiol 'de. Ie. yr holl wybodaeth o'n nhw'n storio fewn... ie. ...hwnna oedd y tro cynta' i unrhyw beth gael ei storio 'de. A 'di o'm yn deud celwydd. Ie. Dyddie yma ti'n gallu newid... Oes oes. ...ti'n gallu newid pob melody fod yn roid o mewn tiwn. A gewn ni weld hynny 'wan yndi? Ti'n barod? Reit ocê. O's 'na o's 'na gair rhyw rhyw rhyw bennill o y gerdd 'ma sy gennai?

i reerwau hi.
So ma' honna wedi recordio ŵan. Ma'r grooves yna, ti'n gweld 'i? A ia ma' 'na ia. Awn ni weld os 'di 'di gweithio. Iawn ta. Ie.
Awe. Ma'r dechnoleg recordio yn gweithio. Ma'n dod o swnio fatha ryw yym ryw hen ffarmwr ar ben mynydd efo hen record recordiada a rywun 'di ffindio fo wsdi yn yy... Alli di dwyllo Americanwyr efo hwn. Ie alli.
Yn rhan dau, ymweliad â stiwdio enwog yn Sir Fynwy sy'n dathlu ei hanner can mlwyddiant. A chyfweliad arbennig gydag un o eiconau mwyaf y sîn roc Gymraeg. Dwi ar drywydd hanes recordio cerddoriaeth ac eisoes wedi dysgu fod yna gysylltiad Cymreig cry iawn yn nyddiau cynnar y diwydiant. Cerddoriaeth glasurol sy 'di arwain y stori hyd yma, felly mae'n hen bryd i ni newid cywair. Ia, cerddoriaeth roc wnaeth Rockfield yn fyd enwog. Mae 'na lawer iawn o straeon yn fy lle 'ma 'di cael eu hanfarwoli, yn does? Ond ydyn nhw wir ta jyst rhan o chwedloniaeth Rockfield ydyn nhw? Wel, dyma chi rai o'r goreuon. Hon di'r drive de, lle ar i Liam Gallagher luchio bin sbwriel ar ôl car nôl ei frawd ar ôl balistic o ffrau. Tyn ôl mi fan hyn, mae'r coach house. Ac yn fanna nath y Stone Roses recordio I Am The Resurrection, y clasur o drac ar ei album cynta, The Stone Roses. Ar y piano yma, de, oedd Freddie Mercury yn ista pan oedd o'n gyfansoddi'r anthem Bohemian Rhapsody. A'r ceiliog y gwynt acw, de, wel, ceffyl y gwynt, de, ar i ysbrydoli'r geiriau Anywhere the Wind Blows. Yn stafell fwyta mae 'na i gweld ambell i food fight a'r un enwoca oedd yr un gafodd Simple Minds a Treifwl oedd i bwdin de ond ar y walia de a gwyneba'r band gath o'i syrfio. Ond ymhell cyn i fandia fel y Stone Roses, Oasis a Catatonia ddod yma mi fu'r gantoras Heather Jones yn Rockfield ar sawl achlysur. Hei, hei, hei, hei, ble aeth yr haen? Ble aeth yr haen? Yma, yn 1971, y recordiodd Heather y ddeuawd Ble aeth yr haul efo Huw Jones. Y gân eiconig Colli Iaith. Ac wedyn, yn 1973, ei halbym gynta', Mae'r olwyn yn troi. A tydi heb fod yn ôl yn Rockfield tan heddiw.
Where have you been for 40 years, you bugger? I did, I did your greatest records, I remember. And you haven't aged at all. Ac ar ôl i Heather hel atgofion efo Kingsley Ward, y perchennog, mi ges i gyfle i'w holi hi am yr hanes. Felly, Heather, 1973, sut le oedd yma adeg hynny, ta? Wel, dw i ddim yn meddwl bod e wedi newid lot dros y blynyddoedd, i fod yn onest. Dw i'n cofio y lle yma, dwi'n cofio lle ydyn ni nawr. Uh, mae, mae yn bell yn ôl, ond wi yn cofio bod yn oer, a mae'n dal yn fod yn oer yma. um, ond na, ddim profiad anhygoel. Uh, gweithio'n galed ac um, mynd i mewn i i, uh, i mix o, you know, i glywed y, y cynaion gyda Kingsley Ward sy'n rhedeg y lle yn dal yn dal yma wrth gwrs. Yym na oedd oedd yn hyfryd. Oedd yn o'n i o'n dipyn bach uh, ferch fach mewn byd dynion. So o'n i dipyn bach yn swil dwi'n meddwl ac um, ofn dweud os o'n i ddim rili really yn, yn hoffi rhywbeth. O'n i'n ofni daid, wel, you know, dwi eisiau gwneud hwnna eto. O'n i'n ifanc iawn ar y pryd cofia. O chdi yma yn y blynyddoedd ffurfiannol mewn ffordd achos cyn i chdi fod yma do' na'm cymint a hynny o bandia mawr 'di bod yma. Dwi'n gwbod. So chdi'n un o rei cynta mewn ffordd do? God ie fi i feddwl bod Queen wedi bod yma yn yn neud Bohemian Rhapsody ac yn y blaen mae'n anhygoel ydi e? A faint o amser o'dd yn gymyd i recordio albym yy yn y cyfnod 'lly? O! Al- albym hir oedd yn cymryd amser hir. LP oedd yr olwyn yn troi, dwi'n meddwl tua tair wythnos yn gyfan gwbl, tua 20 o ganeuon siŵr o fod. Fi'n cofio cael um, strings i mewn hefyd, you know, pobl yn chwarae y violin, a parts wedi cael eu sgwennu. Ac o'na rhyw dechnegau arloesol, wyt ti'n gofio ar y pryd, pethau newydd? Wel, fi'n cofio yr echo, o'n i'n rili, rili meddwl bod yr eco yn ffantastig a oedd y llais uchel fi yn sw- yn swtio'r eco dwi'n meddwl. Be amdanach chdi heddiw 'ma ta Heather? Sgin ti gynlluniau mynd yn ôl i stiwdio yn go fuan? Wel, wastad yn meddwl am wneud rhywbeth. Fi'n dal i sgwennu caneuon so bydd rhaid i mi wneud... Mae un CD ar ôl arno fi rywle. Ie, ie, ie.

Ac i adrodd yr hanes, mae un o sylfaenwyr y cwmni, Dafydd Iwan. Dewi Prysor!
Shwmae?
Croeso! Diolch yn fawr i ti. A ni drwodd i Stiwdio Dau.
Dafydd, roedd y sefydlu gwmni Sain yn rhywbeth reit arloesol yn y cyfnod, oedd? Wel, oedd, mae'n debyg, 'da edrych yn ôl felly, 'de. T'mod, achos pan fydd pethau'n digwydd, wyt ti ddim yn ymwybodol o hanes na arloesi na dim byd felly. Ti'n gneud be ti'n timlo sydd angen ei neud ar y pryd. Odden ni yng Nghymru yn dal i recordio efo un meic ar ganol y bwr a pawb yn sefyll rownd iddo fo. Ac mi nath Huw a fi roi cynnig i gwmni Welsh Teledisc odden ni'n recordio efo nhw yym wel beth am fynd i mewn i'r byd aml drac? O wel na 'den ni'n iawn Wil 'den ni ond cerwch chi mlaen os dych chi isio. Ac yna Llogi stiwdio yn Llundain i ddechrau i recordio dŵr felly ynde, drwy help Meic Stevens, ac yna gwerthu record yna i dalu am yr ail un, sef Mynd I'w Mewn y Daw gynna i, ac yna Huw wedyn yn sôn am dan ein carchar, Paid dy Galonni. Ac mae'n bwysig cofio bod sefydlu sain a'r recordiau cynnar i gyd yn codi allan mewn gwirionedd o fwrlwm Cymdeithas yr Iaith a'r ymgyrchoedd iaith. Mi oedd o'n gwmni gwleidyddol iawn ac yn cael ei weld felly, ond wrth gwrs yn cael ei weld hefyd fel cwmni Cymraeg. Felly be di'r hanes tu ôl i symud y cwmni fyny fan hyn ta? Wel, oedden ni'n timlo bod angen i ni fel cwmni Cymraeg i fod yn gweithio yng nghanol y gynulleidfa fel petai. Mi roedden ni wedi gweld yn Rockfield y ger Trefynwy sut oedd hi'n bosib i droi sgubor yn yn stiwdio modern. Mi wnaethon ni ddilyn eu sampl nhw a cael benthyg hen feudy Gwern y Fale fyny'r lôn 'ma a throi hwnnw yn stiwdio wyth trac. A fuon ni wrthi am rai wythnosau yn ynysu y feudy a rhoi tunelli o dywod yn y nenfwd i ladd y sŵn fel petai, a bob tro oedd y drymiau'n chwarae ychydig bach yn uwch na ddylen nhw, mi oedd y tywod yn diferu drwodd felly 'de. Ac yna dod i fan hyn, hen gartre'r RAF yn Llandwrog, i i greu stiwdio newydd tua 1980. Be amdan y twf mewn labeli annibynnol eraill ta? Oeddech chi'n gweld hynny fel adlewyrchiad o gryfder y sîn Gymraeg? Wel, mewn ffordd, mae o'n gryfder ac yn wendid, dydi? Hynny yw, mae'n wych bod y dechnoleg bellach yn nwylo y cerddorion eu hunain a'r grwpiau eu hunain i fedru recordio adre er enghraifft ynde? Yym ac felly mae llawer yn wedi teimlo wel does dim rhaid ni fynd drwy gwmni fel Sain. Ond yy timod dwi'n meddwl bod rhaid i ni ochel rhag ymrannu gormod a a gweld sut allwn ni gydweithio i'r dyfodol achos mae'r chwyldro digidol wedi newid y byd cerddorol yn llwyr ynde, ti'n gwybod, mae'r gerddoriaeth i fyny na yn y cwmwl ac mae posib mynd ato fo weithiau heb dalu i neb. Ac felly, ti'n gwybod, o feddwl ymlaen, mae rhaid ni weld sut allwn ni reoli hwnna. A mae'r chwyldro ddigidol yma wedi wneud, wedi newid pethau, wedi newid y gêm yn sylweddol dydy. A dach chi'n gweld hynny yn bygythiad i Shine felly, achos dio'm yn gyfrinach na bod y cwmni ar werth heddiw yma nadi? Wel, dyw'r cwmni ddim ar werth oherwydd y bygythiad digidol. Yym a'r newidiadau hynny. Mae, mae'r cyfarwyddwyr wedi cyrraedd o, oed yr addewid a dyn ni am drosglwyddo'r uh, y cwmni i, i ddwylo cyfranddalwyr newydd. Mae hwnna'n un peth. Ond dwi'n meddwl bod y bygythiad i'r diwydiant cerddoriaeth yn beth eang iawn. Hynny yw, dyn ni wedi gweld y y siopau mawr yn cau, dan ni'n gweld cwmnïau fel EMI yn diflannu, felly hynny yw mae hi'n gyfnod o brysur bwyso ac o weld sut allwn ni redeg y diwydiant i'r dyfodol. Yym, ac mae, mae o'n fygythiad, ond mae o'n gyfle yr un pryd, achos mae'r we yn fyd-eang ac mae posib i gerddoriaeth Cymru rŵan gyrraedd pob copa walltog a fel arall yn ym mhen draw'r byd ac felly mae rhaid cael y gwaith hwnnw o hyrwyddo digidol hefyd i weithio.
Er bod yna nifer cynyddol o artistiaid yn dewis recordio eu stwff eu hunain, nid felly yr odds. Pan es i draw i Sain ym mis Ebrill, roeddan nhw wrthi'n recordio eu hail album, ac mi ofynis i wrth Griff Lynch a Gosian Hwals pa mor bwysig ydy'r profiad stiwdio i'w proses greadigol nhw. Dwi'n meddwl i mi, pan ti eisiau gwneud yym cyfanwaith lle mae pawb yn cael yym cael deud ei ddeud, ma' ma'n bwysig dod i stiwdio. Ar y math o gerdd- gerddoriaeth 'dan ni'n neud 'lly ma'n yy angenrheidiol bo' chdi isio stiwdio i ga'l y sŵn yn iawn mewn ffordd dydi? Hmm. Ella sa chdi roi rwbath fwy electronig ne' wbath lle 'sa chdi'n gallu neud o adra. Ie wel ma' sain yn wych t'o' ma' n'w 'di buddsoddi gymaint yn y stiwdio dros y blynyddoedd. Ma' 'na beirianwyr llawn amser sydd yn wneud hyn bob diwrnod a yn amlwg maen nhw'n mynd i gael sŵn a canlyniadau gwell. Mae fatha crefftwr wrth ei waith mewn ffordd yn gallu neilio fo'n syth. Yn yn hollol, t'mo'.
Felly, be' ti'n feddwl 'di'r dyfodol, Gruff? Dwi'n gweld bod technoleg 'di caniatáu bobl yym ddefnyddio 'u laptops a gneud cerddoriaeth o'i stafelloedd gwlâu, ond t'mo', ar ddiwedd y dydd, os os o's 'na rywun yn fodlon talu chdi i fynd i'r stiwdio, neu os o's gen ti bres i fynd i'r stiwdio, mae o werth o, t'mo', mae o fwy o brofiad yn y pen draw na jyst bod ar headphones o fl- o flaen dy laptop yn neud o i gyd dy hun. A ma' fwy o hwyl efyd.
Yn yr un modd ag oedd Trevor Lloyd Williams a'i Gramophone Company yn arloesi nôl yn 1897, Mae'r chwyldro digidol wedi dod â newidiadau anferth i'r maes recordio.
Ar un llaw, mae posib gweld hynny fel bygythiad i'r diwydiant ac i gerddoriaeth masnachol yn gyffredinol. Ond ar y llaw arall, mae 'di galluogi unrhyw un sydd efo'r meddalwedd cywir a laptop neu ffôn symudol greu ei gerddoriaeth ei hun. Ac yn hynny o beth, mae 'di dod â'r diwydiant recordio yn llai elitaidd.
Mae'n gyfnod o drawsnewid i'r diwydiant, ac er bod stiwdios DIY ar gynnydd, mi fydd 'na wastad alw am yr adnoddau a'r arbenigedd y mae stiwdios fel Sain yn gallu ei gynnig i artistiaid.
Ac wrth i'r cwmni arloesol hwn drio pasio'r awenau ymlaen i'r genhedlaeth iau, Efallai na ddylen ni edrych ar y gwydryn fel un hanner gwag, ond yn hytrach, gofleidio'r newidiadau a symud efo'r oes. Ac mae hynny nid yn unig yn bwysig i'r diwydiant recordio Cymraeg, ond i ddyfodol yr iaith hefyd.